Nhos ta para pa nhos obi-l ta pâpia mal di algen? A nhos káuverdianu, nhos ten ki para ku isu! Dja é sundi sábius ta sukundi tras di interneti ta manda tudu algen bóka! Dja é sundi sábius é maior kriminozu ki ten na stória di Kabu Verdi! É dja é sundi sábius pamodi tudu algen ta sai na rua ta anda na meiu di algen! Ta bai tudu kau jesu nu saltis kusa ke ta fazi e ka ta bai festa e ka ta konvivi ku algen e ta fika so na kadera di djiloku e ta fika na live ta papia munti merda ta konta mintira e nhos kauverdianu kome ke pusivel nhos ta para pa nhos odja live di jailson de saltis ah. Nhos fla-m, mo, mo, mo, mo ki nhos ta konsigi un algen ki kumete krimi ku se propi fidju? Nhos ten noson kuzé ki algen ba kadia pamô e tortura se fidju? Nhos ten noson kuzé ki un algen ba kadia pamô e tortura se propi fidju? Ô Ryan, ben li! Ryan, come here! Nhos ten noson? Nhos ta para pa nhos obi Jailson ta dinigri imajens di Boi Game, di pcc. Bu sta intendi? Nhos imajina, nhos imajina, nhos imajina kel-li é nha mundu, kel-li é nha fidju. Nhos imajina N ba kadia, nhos imajina N ba kadia pa N tortura kel mininu li, pa N pega kel mininu li pa N tortura. Nhos fla kel mininu inosenti li. Ki mi N pô-l na mundu. Pa N pega, pa N tortura, pa N tortura, pa N tortura, pa N tortura. Mine Gelson di Salta, ele ka ten konta ku se boka. Ele ta pa internet, e ta konta mintira. E ta inventa mintiras. E ka meste ki sabe. Un bes e ka flaba ma Daina mu viola mininu tambe. El e ka meste ki sabe. El simplismenti komu oji pcc da luma bedju fala ben faladu fala ma bunitu kel kuse ke ta faze. E ta pruveta audiensa di un munti koitadu ki ta sa ta sigil pe ben inventa mintira pe ben fika ta papia asnera. Nhos ke klaru ma tudu kuza ke sa ta papia me mintira? Ami storia de tchiloku ku pcc sobri 50 kontu ami kele ka nada ku mi. Ka kabi ami N ben fla si tchiloku ten razon o si pcc ten razon. Kele ka nha asuntu. Pamodi ami, pa N fla nhos verdadi, ami N ta atxa ma entri tchiloku entri pcc dibia ten un konbersa, un bon sensu, es entendeba un konpanheru, Ka mesteba mi daba na briga di internet. So ki Jailson komu el e xupa pila di djiloku. Komu el e djiloku ki ta toma konta pa el. Komu el undi ki el ta bai el ta tene djiloku komu se siguransa. Nton pcc ba metel ku se siguransa dje fika Lagos audiensia e se live e pcc e boi game. E nhos e sima ki nhos ka ten nada fazi. Tudu kusa ki Jailson fla. Nhos ta kridita? Nton si Jailson fla ma se ba sa ta viola algen, ma se ba faze kel-li na Brazil, ma se ba faze kel-la, tantu ki dja inventa monti mintiras di mi, nhos ta kridita tanbê? Jailson, abo bu ka ten, bu ka ten nada fla di ningen. Pora, abo é ómi ki ba kadia pamodi bu tortura bus fidju. Pora, abo é mau, bu tortura bu fidju. Abo é mau, abo é ka omi pa bu sta ta papia di algen. Ami nka sa ben difende pcc, nka sa ben dipende ningen. Bu ta fika la na internet ta fika ta konta mintira, ta dinigri imajen di algen, ta ingana bu sigidoris ki maioria é mal informadu pa bu fika ta dinigri imajen di pcc o imajen di Boi Game. Boi Game y pcc é sima bo. es komete krimi, es ba kadia, es kondenadu, es sai di kadia, sosiadadi ta perdoa, es muda ses vida, es ka debe nada a justisa, es ka debe nada a ningen, es bai, es kunpri ses pena sima omi, es sai na rua, gosi, es sai livri, ningen Ka ten ki toka-s na firida, ningen ka ten ki fla-s nada, pamodi a es es kunpri ses péna. Ok, fazedu justisa, es ba kadia, es kunpri ses péna, dja es sai. Abo, bu ka ten ki sta di ta manda ningen bóka, pamodi nho tanbe nho ba kadia, anho tanbe anho é kriminozu, i nho krimi ki nho kumete é kóntra bu própi fidju, abo é pior di ki es. Si es é bandidu ô si es es faze ken ki es faze, abo é pior di kes, abo é má mau di kes, pamodi abo bu krimi ki bu kumete. What's up? Sa fixe? Sa cool?
N ka tene kama, N ta doba. Kantu ki é ice cream? Spera, N ta doba. Toma.
Yo a obi.
Yo no sem intendi. Yo sa fika li na interneti ta papia merda di vida di algin, ta tenta kaba ku vida di algin. Ora, bo e mau mosu. Ora, abo e kenha pa usa li ta ben kondena PCC ku bo e Gemi. PCC ku bo e Gemi, oji es e livri atraves di kel ke sta, ke es pasa na kadia. Oji es ta kanta musika pa jur, pa otus jovens kaba kadia. Es ba kadia es prende mas abo bu ba kadia bu kontinua buru bu ba kadia bu kontinua lixu bo uniku algen ki ba kadia ki ka prende es é insun di saltxu abo bu ba kadia bu kontinua buru si ten un algen ki tin ki tin inda ten ki staba prezu era bo ja é insun di saltxu pamodi pcc ku boi gemi ba kadia ben muda di vida oji en dia es ta vivi di musika es rapendi di kuza kes fazi es paga pa kuza kes fazi abo nau abo un omi ki ta tortura se fidju inda bu sta li na internet bu pega bu ten uns tempu ka ta fazi live bu pensa ma povu dja skesi dipoi bu ben ingana algen Ku kel boka mo kadera la Boka sen kabelu sima kadera panuleru la Kuze bebe Bu pega bu fidju Bu pega bu fidju Anju di Kristu Oi li Bu pega Bu tortura Bu abuza del Jailson bu finha ka di kama Bu sabe mo ki bu ta fika ta ameasa algen Bu sabe mo ki bu ta fika ta papia merda. Dja bu fika dentu kaza, dentu braku, ka ta sai na rua, pa es ka da-bu na ku, pa es ka rabenta-u. Pamodi abo Jezus di Nasaretu, bu sa ta buska morti. Bu ka oja ma bu ka ta bai un iventu, bu ka ta bai un festa, bu ka ta bai un kukauti, pamodi bu ten medu pa es ka rabenta-u. Yo ku ta bai, bu ta bai ku djiloku, inda bo ki ta po djiloku na kadia.

Pamo gosta de si bu parse la cau verde si de louco parse la cau verde é morte ki ta da é morte ki ta da em vez de bu fala ku de louco em vez de bu caba ku kel merda li nhos ta fica ta mata companheiro na internet pamo um merda de 50 conto nhos crê 50 conto não ta da nhos 50 conto porra é 50 conto ki nhos crê nhos bem toma na mi em ka tem nada fê ku dinheiro porra alguém mau mano. Pora Dexa pcc vive se vida Pora Dja ba kadia dja sai Dexa boi gamer vive se vida Dja ba kadia dja sai Dja paga kel ki paga Abo bo dja ba kadia djo sai Paga kel ku paga Akabou Bo ka sa li ta manda boka tudu dia Abo mi n ten stadu ta fala di bo N ten stadu ta txomau di mabudadis na bus fidju N ka ten stadu ta fala mas nada Mo dja ba kadia djo sai Ninhen ka sa kumentou na kela Ninhen ka sa tokou na kel asuntu la Ago pcc tokou Bu sta ta ben inventa mintiras pa bu tenta kaba ku imajen di un joven ku mintira. Kela é maldadi, nha amadu. Kela é maldadi. Kela é maldadi. Bo bu ta kontra ku pcc dentu praia ku boi game, nhos senta na prublema. É morti ki ta da so pa mori 50 kontu. 50 kontu. Pra la na stora li, nhos tudu sta eradu. Nhos tudu sta erradu. Pcc serradu, Boy Game serradu, Abo serradu, Djo Loco serradu, nhos tudu serradu. Ora, kuza ki nhos podia resolveba, dja nhos resolve go, na ben mata kunpanheru, na ben kaba ku vida kunpanheru, ku mintiras, ku alebe, ku invensons, tudu pur koza di fucking 50 kontu. Ah, 50 kontu, grandi dinheru dimas. Kuza ki nhos podia konversaba. I mi N ka pode fla si kel-li ten razon ô kel-la ten razon, ma mi N ka sabe tudu stória. Ami é kes engorá di internet ki ta sai ta manda bóka. Nau! Pórra! Pobris di mérda, kebradus di mérda, nhos ta da ma nhos tene dinheru, nhos ka tene dinheru, nhos sta li na monti. Di verdadi ta mata kunpanheru pa nos 50 kontu pora si nhos ba miami deta na kel kama ki n ba deta y pa n pidi kumida ku kuza kel kama ku kumida é 50 kontu é 485 dola kebradus di merda na fas tintura txeu. Bo gosta li ta ben fika ta inventa monti kuza ma pcc viola minina la fonte lima ma pcc viola kili ora bo ka sabe kuzé ki pcc faze bu ka sabe krimi di pcc bu ka sabe krimi di boi game i bu ka sabe pamodi ki es faze kela dja es julgadu dja es sai di kadia bu sen fika li ta ponta rapaz dedu sendu ki bo bu komete krimi dentu kaza sendu ki bo bu komete krimi ku bu propi filha. Sendu ki bo dja bu kumete otus krimi di algen ki bu da ku faka na Merka, ki bu ba kadia? Kantu bes dja bu da algen fakada na Merka? Gelson di Saltxu, Kantu bes dja bu ba kadia na Merka? Pora, bo é ma bandidu ki PCC. Pamodi bo bu sta kumete krimis na Merka, ki é pais ki bu era supostu sta li ta trabadja. Bu sta li ta kumeti krimis. Rapaz nase na pobreza, sa la dentu Vila Nova, la dentu samara na kriminalidadi, tudu algen é bandidu, es bira bandidu, bo bu sta dentu merda, país sen trabadja, bu sta li ta manxi ta ba kadia. Kantu mes djo ba kadia? Kontanu li kantu mes djo ba kadia? Kantu krimi djo kumesa? N ta ngana pa bu, dja bu ben brokton, dalgun tadja di brokton ku faka bu ta odja undi ku ta kanba. Involve na problema ku algun di kes rapazinhu tagi di Brockton li. Bu ta oja undi ku ta kanba. Bai la lou vera undi ki ta sta so tagi. Bu ora algen ku faka, bu ta oja kusa ku ta kontisi ku bo. Bai lou vera undi e ku ta bai ku ta fla ma bu ta ba pegan. Bai la lou vera, bu ta fla tudu dia ma bu ta pegan. Aminha bu fla ma ta sta la lou vera. Parse la sesta-fera, bu ora e ku ta lei ku faka. Bu bai sta sa ta lon bo tiru na kabesa. Bu ora ta fika na internet tudu dia. Bu ka ta papia un kuza engrasadu. Tudu dia ta oja problema. Tudu dia ta koba algen. Tudu dia ta inventa mintira sobri vida di algen pa kaba ku vida di ser umanu. Ora, toma vergonha di omi, mo. Ora, bu é ka omi. Ten un festa la sin bu ka ta bai. Ten un baju la sin bu ka ta bai. Ten un kukauti la sin bu ka ta bai. Bo so bu bai, bu dadu na ku riba boka. So bu bai, bu rabentadu. Abo dja dentu praia. Abo dja pribradu na praia. Mo, bo so guarda na praia. Es pegou, es rabentou. Bua manxi bua mexi ku pcc ku boi game ami djan flau praia pa bo sa fitxadu txara san antoniu ka bai vila nova ka bai guetu ka bu bai somada ka bu bai dja bu pega dja bu faze pior kuza ku podia fazeba na bu vida e ba mexi ku pcc e ku boi game kela mi ki flau pior kuza ki bu faze na bu vida foi ba mexi ku pcc e ku boi game a não ser ki bu fika dentu merka sukundidu. Pamodi so bu ba praia rapaz pekô Forsa ki kel dos rapaz la ten dentu getu Forsa ki kel dos rapaz la ten dentu praia Mi ki ta fla-u Ago i sobri storia di 50 kontu Dje loku, pcc, boi game Tudu algen serradu. Tudu algen sta eradu. 50 kontu ka vale pena pa nho sta na kel matansa li na internet. 50 kontu ka dinheru pa nho sta li na guerra, na fostin turma. Nho mau ku nho sta eradu. Tudu, tudu algen sta eradu. 50 kontu e dinheru pa algen sta ta bandona-m na facebook. 50 kontu e dinheru pa omi sta ta poi nha rostu na facebook, sta ta identifika-m na facebook. Ami omi ta identifika-m ta publika merda sobri mi bo sinkuenta kontu ami n ta ba kobra algen na internet sinkuenta kontu oh sinkuenta kontu é dinheru si nhos éra mi ki dja robadu dés ku kinzi mil dóla nton ka sera modi porra. Puta ki pariu. É isu, dja N fla i dja fika fladu, ken ka fika satisfeitu ba panha-m sesta-fera N sta la Lovera. Tudu sesta-fera na Lovera, ô nton dias ki N ta faze eventu nhos parse la. Ok ka nhos ben porta nha kaza no N ta sta li mi ku nha mai ku nha pai Nhos parse la na lovera la ki N ta sta Tudu sesta fera Nhos parse la na lovera Ken ke nha kon Ken e ki da me kile o me kela Nhos parse na lovera O ki nhos odja-m na festa Nhos ba da pa bon Por I otu kuza I supri pesoas ki ta fika na kumentariu Ta papia merda Dja fla nhos un kuza, ami N ka ta nporta ku komentáriu, ami N ka ta liga ku komentáriu, pamodi ami N ka konxe nhos, ami ô nhos ka konxe-m. Nton, ami N sali di riba, N soi nhos la di baxu. Si Cristiano Ronaldo ka ta nporta ku komentáriu, é ka mi Seba ki sta ben responde ku komentáriu. Komentáriu gó di kenha? Di Fátima? Di Maria? Di Juana? Di Juzé? Di Máriu? Di Eduardo? Ora, nhos atxa ma mi N sta ben fika li ta responde nhos kes komentáriu di merda li? Mi nen ka sabe nhos é ken. Ora, Máriu, Juzé, Mateus i kel otu li kenha? Tita, Eitor, Evandru. Nhos atxa ma nsin fika li ta responde nhos? Ora, ami é nhos koléga, ami sabe nhos é ken? Ora, ami pa mi nhos é lixu, lixu, lixu, lixu, lixu. Pa mi nhos é lixu. Par da merdas. Ryan.

Merda txeu dentu Merka ku monti trabadju pa fazi bu sta li ta fika ta intrega flor intrega flor é trabadju di omi ora pcc ku bo algen mi tene tenpu tanbe pa fika ta ta ta diskuti ku algen ki ta intrega flor ami n ta intrega ami n ta diskuti ku florista ora bai intrega flor la bai. Kebradu di mea. Mi ta diskuti ku algen ki se profison é intrega flor. Pa engana ku bedjas ku sen dola ku intrega flor. Ryan, fika trankuilu, bu sta trankuilu, ok? Bu pai é ka Jason di Sarte, ok? Bu pai é ka Jason di Sarte. Bu pai ka ta da djinda bo no. Bu pai ka ta tortura-u no. Oha! E ken ki ta love pcc ku boi game nhos manda un kurason la nhos manda un kurason pa pcc ku boi game pa rapaz ki ba kadia ki kunpri ses pena ki gosi li sa ta fazi muska ki duka na kadia ta viaja europa ta viaja tudu kou nhos manda kurason pa pcc ku boi game la nhos manda la grandis artista es ta lansa muska tudu ora es ta da jovens konsedju es ta da jovens palestra Oji en dia es ka ten stadu ta faze nada di kriminalidadi. Kela ki ta nporta, es ba kadia, es muda ses vida, es ba kadia, es paga ses pena. Omi ma dja, omi ma dja paga se pena, e ka debe nada pa sosiadadi. Omi ma dja paga se pena, ningen ka ten ki pol tal dedu. Pora, nhos ka sabe motivus, nhos ka sabe kuzê ki pasa, nhos ka sabe sufrimentu ki es tevi dentu kadia. Es pudia saiba di kadia y saiba monstru. Es sai komu artista. Es da volta por sima. Hoje em dia ninguém ka tem que tocar na ferida. Hoje em... Não, me PCC com boi game canha boi nada. Algum dia eu uso dinheiro do PCC? A mim coxa assim a nós é fixe. Boi game nós é fixe. Me com de louco nós é fixe também. Por isso que minhas que sonham tá toma para no lado. Ya, yeah, ya. Yeah. Ma mi nunka trabadja ku rapás Ami rapás nos é fixi sin É kuzé gó Nu ka ta fala tudu dia Nu ka ta troka ideia Nu ka ta odja txeu Nen nada Ma ami rapás sénpri ta ten fixi Ma é ka pamó kel la bon Sa ta é Jailson Ta fika ta faze live Ta fla monti mintira Ta inventa mintira Ma pcc viola algen Ma ba kadia Monti mintira Ora Sa monti algen na rua na Cabo Verde Ki mata algen Nhos tudu ta xupa pila Kes algen ki nhos sa ta xupa pila na Cabo Verde. Tudu é trafikanti di droga. Nhos sa kantu algen ki ta móre pamó droga? Nhos sa kantu algen dja matadu na Kabu Verdi? Ki kes algen tene ta matadu? Kantu kes algen dja manda mata? Barda merda. Kantu asasinus ki ten na Kabu Verdi? Ha? Kriminozu é sô pcc ku boi game? Ha? Pulitikus maioria é ka kriminozu? Kes ta roba dinheru di povu é ka kriminozu? Ma tudu nhos ta xupa pila. Ya. Ten kriminozus li na Merka li ki nhos ta xupa pila. Ten kriminozus na Kabu Verdi ki nhos ta xupa pila. Kriminozu ten tudu kau. Trafikanti é tudu kriminozu. Má nhos ta sta na ses vip, ta txupa-s pila, ta bebe ses bebida. Bardameas, Se pa kriminozu pa kriminozu, ami tanbê N foi kriminozu. Ami tanbê N involve ku kuzas mariadu. Nha! Sin, si ka nha krimi ka foi viola algen, ka foi daji na algen, má ami tanbê dja N kumete krimi. É kuzê? Oji en dia nu sta vive tu vida ki nporta é oji kada ken sabe tu vida Jeisu nu santu el ta me viola mininu ma oji en dia el ka sta na kel vida la mas dja paga se kel ki ten ke paga ka ten ki tokal na asuntu ora i dja npapia dja dja fika papiadu nu sabe di nada di ningen dja npapia dja fika papiadu na merka nhos ka podi kumi. Só si nhos mata-m ma ki ta mata é nhas amigus, ki ta mata é algen ki sta na nha ladu. Ka N tene dinheru ô txeu. I nhos sta N ka san kabésa? Es fin di simana N ta na ba Miami. Aa N ka ten ki ba Miami, N sta Kau Verdi. Ô Kau Verdi nau, dia 17 N ta ki na Purtugal tanbe. N ten Purtugal pa N bai, N ten Kabu Verdi pa N bai. Ilha di Liti dizeba ma N ta viaja más di 50 bes. Dinheru dja N faze dja pa da merdas. Pô, minis, ami N ta mana nha boka li, N ta ri. Ami ti kel mosu ki txoma Fernando Pires di Son Sente ta koba-m, N ta partilha. Ami nha kuza é pa N fika na trósa, pa N fika na xuxadera, pa N manda boka. Ami n ka sta li ta tenta kaba ku vida di ningen. Ami ka kanhoso konparan ku Jesus di saltu. Ami n ka mau algen. Ami ka mau. Ami n ka sta, ami n ka ta fase algen maldadi. Ami n ka ta pega un algen gosi li pa ami n kaba ku se vida, pa ami n kaba ku se vida, pa ami n tokal na se ferida. Ami tera tera ben ben gera ku mi. Ami n sabe muntu kuza di ke kes flan. Se utru pudi ser verdadi, utru pudi ser mintira. Ma ami n ka ta ben fika ta fla tera tera el. Ami n ka ta ben fika ta fla algen kes kuzas la, pamó kes kuzas la ta duê. Ami n fika sô ta fla tera-tera pa e ben di doneti, n sta ta brinkaba ku el kuza ingrasadu, Ô, ba ben di doneti, abo é mo ta xinha, ma é bo ta ben di doneti. N ka ten ki ben toka tera-tera na firida, n ka ten ki ben toka algen na se firida, n ka ten ki ben faze algen maldadi, n ka ten ki ben kaba ku vida di algen. Pamodi algen sta diskuti ku mi na internet, kel-la ta fladu é maldadi. Kel ki Jesus di Salus ta faze é maldadi. Kel ki el ta faze é maldadi. Pora. Pai, anda oi. E é isu. Ki dja N fla, dja fika fladu. Sabe? Nhos ta fika la ta fucking fala sô asnera. I nhos fika fixu. Bo ka fla pa un ser mon ta mata-m. Nah, ser mon ka ta mata-m. Abo, ser mon ka ta mata-m. E ka nhos mensiona ser mon. Ser mon ka ten nada a ver ku nha life. Bo ta intende? Mi ser mon nunka N ka fla nada. Irmon tudu algen ten, família tudu algen ten, pistola tudu algen ten, bandidu tudu algen é bandidu. Nhos ten ki pega na nhos kabésa, mon don na mundu ka ten. Ta ntende? So ki mi mata, N ka ta mata ningen. Ta ntende? Má nhos poi un kuza na nhos kabésa, pistola é un monti, asasinu é un monti, ladron é un monti, xibu é un monti, puta é un monti, bandidu é un monti. Ago, linguaradu, fofokeru, é Jailson Di Salto. El ki nhos ten ki tra di mapa. Nos ba obi novu muska di Dynamo y PCC y Boy Game pon dodu. Fofoka ja i son ta pon dodu. Ora, munti anu ta faze fofoka na internet. E ka ta kunpra un kaza, e ka ta kunpra un karu, e ka ta kunpra un boti, e ka ta kunpra nada. E un kebradu dentu Merka atoa li. Só txupa pila Ora mi si n ta vieba Mó da bo n ka ta sai na rua N ka ta sai nunka Ou n sa milionáriu E ka ta viaja E ka ta ba un Purtugal E ka ta ba un Fransa E ka ta ba un Olanda E ka ta ba Miami E ka ta ba nunka Ou se vida e trabadju Live trabadju Fofóka trabadju Live. Trabadju, fofoka, fofoka na vida, na na vida d'algen. Porra! K'é bu ka ta kansa mo? Porra! Credo mos! Bu ka ta odja un foto di sel na Torre Eiffel, un foto di sel na Londres, un foto di sel na Stade da Luz, ô mau é Porto ta djuga, ô Benfica ta djuga, é ka ta bai un ku ka otu, é ka ta. Si assunto é so assunto di linguara. ku asuntu mudjer. Sô asuntu di flor, di bolu, kre bai ta xia nha mai forti bu gosta di flor ku bolu na mundu. Ora, tudu asuntu ki ta nu fofoka na mei, es ta la ku kel boka sima furu di abona la ka ten un kabelu na el. Ora, omi ki omi ten barba, omi ki omi ten bigodi, omi ki omi ten kabelu na rostu,

Minis, ami nau minis, ami di meu é xuxadera minis, ami di meu é xuxadera, ami di meu é pa goza, di meu é pa nu ri, di meu é pa nu brinka, cê entende, ami di meu é pa nu faze traça, ma ki óras tanbe es ka krê trabadja nau, hello!